Genesis 35 Modimo a re go Jakobo, Itokiše o ye Bethele o yo dula fao, moo o age aletare, o e agele Modimo yo a iponagaditšego go wena ge o be o tšhabela ngwaneno Isao. Ka gona, Jakobo a re go ba lapa la gagwe le go bohle bao ba bego ba na le yena, Lahlang medimo ye šele ye le nago le yona, e hlwekišeng gomme le apare diaparo tše di hlwekilego. Re tlile go tloga mo ra ya Bethele, moo ke tlago go aga aletare, ka yagela Modimo yo a nthušitšego ka nako ya matshwenyego a ka, a ba le nna gohle mo ke ilego ka ya. Ka fao ba neela Jakobo medimo ye šele ka moka yeo ba bego ba na le le yona, gotee le mangina ao ba bego ba a rwele, a di epela ka fase ga mohlare wa moeke woo o bego o le kgauswi le Šikeme. Ge Jakobo le barwa ba gage ba tloga, Modimo o ile a tšhoša batho ba metse ya kgauswi, mme ba se ke ba ba hlomara. Jakobo a fihla le batho ba gagwe ka moka Luse, yeo bjale e tsebjago ka la Bethele, nageng ya Kanana. A aga aletare gona, mme a reela felo fao leina la modimo wa Bethele, ka gobane Modimo o iponagaditše go yena fao ge a be a tšhabela mogolwagwe. Mofepi wa Rebeka, Dibora, a hwa gomme a bolokwa ka fase ga moeki ka tlase ga Bethele. Ka gona gwa rewa leina la moeki wa sello. Ge Jakobo a boa Mesopotamia, Modimo o ile a iponagatša go yena gape gomme a mo šegofatša. A re go yena, Leina la gago o Jakobo, fela go tloga bjale o tla ba Iseraele. Ka gona Modimo a mo rea leina la Iseraele. A re go yena, Ke nna Modimo Ramatla ohle. O atelwe ke thari. Ditšhaba di tla tšwa go wena, mme o tla ba rakgolokhukhu wa magoši. Ke tla go fa naga ye ke filego Abrahama le Isaka. Ke tla ineela le ditlogolo tša gago ge o seno hlokofala. Modimo a napa a tloga go yena. Jakobo a hloma letlapa la segopotšo gona fao Modimo a boletšego naye, gomme a tšhela beine le makhura a mohlware godimo ga lona. A rea felo fao leina la Bethele. Jakobo le lapa la gagwe ba tloga Bethele, gomme ya re ge ba sa le kgojana le Efrata, mabaka a fihla a gore Ragele a belege, mme a swara ke lešoko le bohlokohloko. Ge lešoko la gagwe le gaketše, mmelegiši a re go yena, O se ke wa boifa ke mošimanyana yo mongwe gape. Fela Ragele o be a ehwa, mme ge moya o etšwa nameng, a rea morwa wa gage leina la Benoni, eupša tatago mošimanyana a mo rea leina la Benjamine. Ragele a hlokofala, mme a bolokwa ka thoko ga tsela ya go ya Efratha, motse wo bjale o tsebjago ka la Betlehema. Jakobo a hloma letlapa la segopotšo moo, gomme le lehono letlapa leo le sa šupa lebitla la Ragele. Jakobo a fetela pele gomme a hloma mešaša ya gagwe ka thoko yela ya tora ya Edere. Ge Jakobo a sa dula nageng yeo, Rubene o ile a robala le Bilha, yo mongwe wa metlabo ya tatagwe. Ge Jakobo a ekwa taba yeo, a selekega kudu. Jakobo o bana le barwa ba lesome le metšo e mebedi. Barwa ba Lea e be e le Rubene, letšubulo la Jakobo, Simeone, Lefi, Juda, Isakara le Zebulone. Barwa ba Ragele e be e le Josefa le Benjamine. Barwa ba Bila, lekgoba la Ragele, e be e le Dane le Naftali. Barwa ba Silpa, lekgoba la Lea, e be e le Gade le Asere. Barwa ba ba belegwe Mesopotamia. Jakobo a tla go Isaka, tatagwe, kua Mamre, kgauswi le Kiriate-arba, e lego Hebron, moo Abrahama le Isaka ba bego ba falaletše gona. Isaka o phetše a ba le mengwaga ye lekgolo le masome a seswai. O hlokofetše a tšofetše kudu, gomme barwa ba gagwe Isao le Jakobo ba mmoloka.